Happy New Year. Nyasaye bere seche te. Kawuono ni wan gi mor ka watimo sawo mar fwenyruok. Ajuoke adek neno ler, itelonigi gi ler mar sulwe ka gidhi neno chuny ler wuon wuon. Arwakou mondo wapar ane matut kuom luwo sulwe, following the star. Who is your star? Sulwe mari en ng'a? Ka wamedo paro matut kuom wech Nyasaye gi par ane sulweni en ng'a? E somo mokwongo mowuok e kitabu mar janabi Isaya, first reading from the Book of Prophet Isaiah paronwa ni jo Jerusalem nosewito geno. Mae noyudo kane gisebet e piny mane otwegi. The Israelites were in exile. And therefore, God was assuring them that in as much as you suffered, I'm still with you, and then you as little as you are, From you there shall be a king. Jo-Israel ne gin e piny motwegi, koro inyisogi ni kata nobedo ni gisebet e twech, gisewuok e twech, to nikech ka isebet e twech seche moko kia bedo matuo, to kisechango to ok inyal chango instantly. Pod inyalo winjo rem matin kimedo muonyo yath. Koro ka gima odwa timi to inyalo paro tuo mane chandi cha. Koro mae gima ne chando jo-Israel. Ne gibedo gi paro. Genogi nolal. Omiyo, janabi Isaya nyisogi ni koro kik ubed maluor, beduru gi geno, nikech koro kuomu ka ema Jawar nowuoge, kuomu ka ema Ruoth biro biroe. Let us have hope. Ler ma Kristus no ema wawinje e somo ma Fanjili ka ajuoke adek wuok kuonde mopogore opogore, gineno ler, osenyuol jawar, gidhi manye mondo gimiye duong'. Somo mar ariyo to nyisowa jo Kristus niya, wasenwang'o ler, lerno mondo okel riwruok e dierwa. Kik wang'e ni ng'ane nyako, ng'ane nigi mwandu, ng'ane nigi gik makama. We are one family. Following the star. Who is your star? Ajuoka adek gi mokwongo niluongo Gaspar. Gaspar nochiwo frankincense ubani ma wawang'o pile kendo wawero ni mondo ochop ne Nyasaye mang'we ang'owa ng'ar kwayowa mak wakwayo ochop ne Nyasaye e yo makare. Ang'o momiyo ne gimiyo Yesus mich mar ubani? Mondo onyis ler ma Yesus Kristus lergo, the divinity of Christ and the priestly role of Christ. En jadolo ma wang'o ubani. Fadhe ma wang'o ubani ka powewago ng'ano? Nyasaye. So nyiso ni Jesus Kristus ma en ler mosebiro ni en jadolo kendo ler kendo en gi matakatifu. Melkio nokelo ne dhahabu. Dhahabu nyiso kingship. Jesus Kristus en ruodhwa. Mana kaka sulue mari en ng'a, eka Jesus Kristus be wanyalo penj, who is Christ to you? Is he a king in your life? Balthazar nokelo ni Yesu maya, mo mang'we ng'ar. Moni ne en ranyisi, nofwenyo, nohulo gino mabiro timre ne Jawar. Just imagine, a king is born, at the same time his death is well prophesied. Nobiro tho, obiro sandre, ibiro gure e musalaba. Gik adekgi nigi ranyisi e ngimawa kaka Jokristus. Kawae mano Jokristus wetena, how can we follow the star? Wan waluongre ni Jokristus, wan Jokristus, waluwo Yesu. Ere kaka waluwo Yesu? How can we follow this star which has revealed himself to us as Christians? Mondo waluw sulwe ma Nyasaye osemiyowa ni, we must always be willing to sacrifice. Ngimawa kaka dhano en ngima mar chiwruok. Kawuoye chiwruok doesn't mean necessarily sadaka mibiro kelo, hapana. Chiwruok mokwongo en ngimani, giving God your time, giving God your wealth, giving God your whole self. Miyo Nyasaye sani, miyo Nyasaye ngimani, miyo Nyasaye mwanduni. Gin kinde mang'eny wan kaka Jokristo wase time God. Kendo seche moko ichako yal tineno ka ng'ato ng'iyo kama to wacho ni wadane no yalo dakika ang'o ma adigo. Mesa okawo dakika adi adi kama. We time our God yet he himself ok otimewa. Mondo walu sulwe makare, we must always, nyaka, kaka ja Kristus, ibed gi ngima mar chiwruok. Ngima mar chiwruok e ngima mar ja Kristus. Ichiwo sani, ichiwo thuolo mari, ichiwo ngimani. Nyaka bende wamiye valuable gifts. Sami guok kikawo sadaka mari, e iyiero ang'o? Nyasaye ber. Seche te. E sami ok e ot, en mich mane mikawo mikelo ne nyathi Yesu monyuol? Ikawo not iketo tenge, ikawo coin isepangre gi pangre ma sadaka Mae solro mar ariyo, mae ma nyiewo wiu. Nyasaye to ng'a? Seche miparo ma nyiewo wiu cha ne bikano, ipo kiseting'i lweti ikete sadaka, to sadaka kiseketo to onge timang'o? Nyasaye ber. Koro idok ibet kanyo fadha lemo lemo ndi sach kose crash aya Nyasaye yawa golo mna aluf mar mar omena. Do you give valuable goods? Jorieko adekgi giwuok yo wuok chieng', gitero gold. Ng'ama nigi gold ka? Ng'ama orwako gold ka? Ne ka kudhier. Okawo mich mar dhahabu otero ni nyathi Yesu monyuol. En mich mane mimiyo Nyasaye? Mich namba one ma wiyi kik wilgo ja Kristus, mich mar chiwo mar chunyi ni Nyasaye. E tich moro amora mitiyone, obed wer, obed tij lendo, obed goyo sigalagala, obed miel, mano mich ma Nyasaye omiyi. Obed lemo, That's a gift. Use it. Give it back to God valuably. Nyakimi Nyasaye talanta mari bende. Talanta ma Nyasaye omi ng'ato ng'ato omi talanta mare mar tiyo ne Nyasaye. Do we use them well? Number two, jowetena mondo waluw sulue mosewuokni. Sulwe ma en Ruodhwa Jesus Kristus, we must seek God with sincere heart. Nyaka walu Nyasaye gi chuny achiel gi paro achiel. Para ne jo riek adek gi giwuok e pinje mopogore opogore. They were walking towards the light, towards the sacrament of the altar, towards The grace towards heaven. For us wan jo Kristus wawuotho ka wadhi ang'owa polo. Emiyo jo kwayo wero niya, chiemb jo Kristus en man. En chiemo mar jowuoth machomo kanye? E polo. That is where the sun, the light, the star is. To inyalo bet ni luwo Kristus odiechieng' sani nja Kristus ka kachopo gotieno you do another thing which is not Christian. Or seche moko iwuok kata mana e kanisa ka to pod ka iwuotho to pod jasiki en mana ng'owa jasiki. Do you follow God with sincere heart? mondo waluw sulwe makare, nyaka wakwed gigo maimowa masieko yiewa mag pinyni, gigo matamowa neno ber mar Nyasaye, gigo matamowa neno ler mar Nyasaye. Chieng' Krismas nyiso ler osebiro e piny to ji

Nang'o? Nikech ero kaka nyathi, for example, Nyasaye bo timo kare. Kaka nyathi mawuok no, almost ji prabich oseng'iye, osekawo paro timo ang'owa, oketo kuome. The worldly distraction will cause you to come away from the light. Bro miyo, bro goli dhi luwo ng'awa? Sulue.

Wali aluamen nyalo bedo pesa. Wali aluamen nyalo bedo nyathini minyuolono nyalo tami neno sulwe. Tiji ma itiyono seche moko nyalo tami neno sulwe. Nikech iken miye seche mang'eny. Resist. Kae kwa resist eh, mar eh, jo Gen Z, wa resist gigo manyalo tamowa neno sulwe makare. Herode sunga omako chunye. Sunga kosemako chunye otame neno ber mar jawar mobiro. You know, Herode ne bedo gi ling' bowinj ni to jawar, I mean, ruoth mobiro en ruoth madhi tiyo ang'o? Jatelo mobiro ni odhi tiyo ang'o? Ne dowinjo kendo do- dogo chonge piny dolamo Nyasaye. Lakini nikech ne en gi sunga, notame winjo. Noneno ni ng'ani biro kawo telo ma timo ang'owa? Ma en go. Joka telo, tel mara, an ma nyaka tel, uradi. Kok atelo to onge gima timrere, uradi. Self-centered. If we can never resist worldly things, we'll never see the star. Mondo wane sulwe, nyaka wati kanyakla achiel. Tiyo kanyakla achiel chakre familia kama wadakie. Family is the basic unit of Christian life. Ka ionge riwruok e familia kama idakie, ok ibiro bedo gi riwruok e kanisa. Ok ibiro bedo gi riwruok e duol. Sa asaya ma ikelo pogruok e oganda moseriwore, ng'e ni sulwe oselalni. Sulwe oserwenyi. Kendo koro ok ibiro neno ler maduong'. Jo riek adek nowuotho kanyakla achiel. Ka giriwre kanyakla achiel, giwuok kuonde mopogore opogore. Tradition wacho ni mono wuok Africa, moro wuok Asia, moro oya Europe. Magi jo jomopogore kabisa. Lakini kane giromo with one intention, ne giriwore kaka oganda achiel. Ma owinje somo mar ariyo, ka wariwore, lerno miyo wariwore oganda achiel. mar jo Kristus. Omiyo gima pogowa kaka ja Kristus nyiso ni sulue oselalnwa kaka ja Kristus. Mago gik manyalo miyo wanema ma ka watimo to nyalo miyo waluw sulue. Ang'o manyalo tami luwo sulue? Gigo manyalo tamo waneno sulwe mondo wachop kuom Jesus Kristus, number one is spiritual blindness. Richo pogowa gi ng'awa? Gi Nyasaye. Sin separates us with who? With God. Whenever we sin, the star It's not for us. Whenever we are not in the state of grace, the star is far away. Whenever we are not in the state of grace, we will end up at Herod's place. Herode, ka ngimawa ok ochopo kare, to wabiro end up ni wachopo ka ng'awa ka Herode. To kichopo ka Herode, to gima biro ng'isi nang'owa onge tiende dhi kanisa.

Sunga, golwa kuom Nyasaye. Sunga, ich lit kod nye, nyiego. Biro goli kuom Nyasaye, kendo sulwe biro lalnwa pile ka pile. Richo mar koso bedo maonge yie. Richo mar bedo ng'ano ma arrogant. Herode kar mondo ne owinj wach jogi to obedo arrogant koro odwaro mondo nyathi mosenyuol otim ang'owa? Onegi. Isenego Yesu didi? How many times have you killed Christ? How many times have you become an Herod? How many times have you paralyzed the pastoral ministry of Christ? Gin ndalo adi ma isenego nyathi Yesu e chunyi? Gin ndalo adi miseketho tij Nyasaye mondo ochop kare? Gin ndalo adi? Gin timbe mage mamiyo tich Nyasaye ok nyal chopo kare e ngimani kaka ja Kristus? Why do we end up at Herod's place? Worldly distractions mana kasewacho biro tami neno sulwe. Ing'isowa niya, the star is ahead, it is not behind us. The star is ahead. Look forward. Sulwe ni mbele, ng'i ang'owa? Mbele. Sulwe marwa ni ka, kama igole liswa. Look forward. Te joma ka nie kanisa to kulo wi idha, ong'iyo piny, or ong'iyo nyawadgi. Somebody somewhere here maybe might be admiring somebody's dress or long trouser. Ilemo inde chi yalo to eh along ni ber na yawa. Mano nyiewo kanye? Worldly distractions. Seche moko adich wapuonjo kama somebody is on the phone. Social media. Hmm? Tiek gimi tieko no an adich wan jogo ginene. Watudre e TikTok, Instagram. kia Facebook, WhatsApp. Sulu lali. Look forward, the star is ahead, not where you are looking down. Mabe nyalo jiwo jo Kristus niya, don't look back ngima notimre ni chon. Ng'i mbele, ng'i ber mar Nyasaye man mbele, ler nitie mbele. E sama wang'iyo chien, wadong' ka Herode. E sama wang'iyo chien ka wang'iyo richowa matamowa kata mana seche moko lemo, wadong' ka Herode. We are not focusing on that which we are heading to. We are on a journey and therefore we must be, we must focus ahead. Don't look down or sideways. Focus. Bende sulwe nyalo lalnwa ka waonge gi eh, spiritual activity moro amora ma watimo. Lack of spiritual activity. Inena kanyo, in ja Kristo. I will ask you so many questions here. When last did you say the rosary? What is the last day you said the rosary? Duok e chuny. En odiechieng' mane mogik ma nitere rosari? En odiechieng' mane mogik mane idhi e pendensia? That's a spiritual activity. Jomoko sana sana wan joma rowere, ng'ato jakawo kata mana higa. Sulu olalni, there is your star is gone. Bueno. What's the last day you went for confession? En karang'o ma nisebet piny, iketo simu piny, ikawo muma isomo. Nyasaye ber seche te. Ng'e ni muma ng'enywa ka jo Katholik kinde mang'eny waradogo mana e kanisa. Jokristo mag Jumapili kod Christmas kod tarik achiel. Kowe kanyo, Muma is not in our budget. The word of God is not important to me and to you. En karang'o mogik mane kawo e thuolo mar somo Muma mondo iwinj duond Nyasaye? If it is more than three weeks or two weeks or one week, the star is gone. Please focus on the star. Look forward. Mogik, gima nyalo lalonwa sulwe en ka wan joma we are self centered. Iherori iwuon. Idwaro mana gik gik mabiro kuomi ema mori. Eh? No? No? Seche moko iwacho ni ayawa ka biri na ne dikon. Ibiro dikon na tuse kendi, tuse tedo. Yawa ka biri dikon. Ibiro dikon na tuse kendo. Focus. You are losing your track. Jo matindo gitu wanyalo wanyalo miyo rusa mar gombo bedo dikon do. Because they have future. But if we are self-centered, the star will disappear. Herode is self-centered. Owinjo ni ruoth onyuol, oseloso njama mar timo ang'owa, nego ruoth. Onego nyithindo mar innocent. Mane watimo sawo margi tarik 28. Innocent children. Self-centered life of self-center will make you commi uh, commit abortion, killing the innocent soul. Nikech ineno nyathi kaka garama, inene kaka ok onego bed ni yude, ok onego bed ni yude chieng' midhi imanye. Nyasaye ber. Ne ok ing'eyo. Dong' ni ing'eyo willingly, knowingly, intentionally. Kiseyude, what do you do? You are becoming a rode. You now kill the innocent soul. Why do you do this? is the spirit of self centeredness. Jowetena, ng'ato ka ng'ato Nyasaye omiyo mich mare. Mich ma Nyasaye omini kaka winje somo mar ariyo omiwa mich mopogore opogore kuom teko mar chuny matakatifu moseriwowa Jomoko nigi wenge madongo, moko matindo. Wan na jo Kristo. Jomoko dhogi lach, moko dhogi tin. Wan mana jo Kristo. Jomoko chamo kuon gorogoro ariyo, ng'ato chamo mana tunjo achiel. Wan mana ng'owa? Jo Kristo. Ng'ato ng'ato mi michne. Jomoko wer, jomoko ling'. Wan jo Kristo. Ang'o mariwowa kanyakla achiel? Can Christ bring us together? regardless of where we come from, regardless of our status, regardless of the position we have in the church, can Christ bring us together, journeying together in synodality. Bedo gi chuny ma mara en mara, ma mara in ok onego bed ni bet gono lalonwa sulwe. En karang'o ma nidhi e pentesia mogik? En karang'o ma nilemoe? En karang'o ma nisomoe Muma? Bende, mor nyalo miyo sulwe lalni. Gima miyo mor nyalo miyo sulwe lalni, Jokristus, this is practical. Kuom le mariyogi, mane mayot tero? Le madhi chiemo kod matieko chiemo, mane mayot tero? Eh? Mar dhi chiemo yot molo tero mar mbona ukiteseka sana Mungu, unaona Mungu akiwa unamhitaji sana, si ndio? Joluo nogo ngero niya, kiyie ginyalo wang'o ang'o? Dere. Yes. Ang'o momiyo lemo mar tieko chiemo tek? Nang'o? Nikech aseyieng'. Obadho in Nyasaye, imiya nang'o? An aseyieng', ok ochuna be kobada. Tukutane mbele. Mor nyalo golo sulwe kuom. Nyasaye nyalo gwedhi ba sulweni lal. Nyasaye nyalo mi mwandu makoro ineno biro lemo Jumapili is not something to you. Biro kata mana adoration uradi ka is not something to you. Gochongi kitero rosary e odi is not something to you. Lemo is not something to you. You do your own things. You are distracted with the worldly things. Nikech imor. Nikech imor. nikech imor. Chieng' Christmas, kane isewuok e kanisa, which spiritual activity did you do? Bang' Christmas, bang' eh, misa mar Christmas, en ngima mar spiritual mane mane itimo bang' lemo? Be nitie? Ooyo. Mor nyalo pogowa gi Nyasaye gi Nyasaye. Jo-Israel ne moro pogogi gi Nyasaye, omiyo niterogi seche moko e twech nikech gineno gisechopo Kanaan, koro onge gima wadwaro. We don't need your God, we want God that we can see. When we are overjoyed, then we might miss the track. Check your life.